Il-festival li qegħdin norganizzaw bħalissa jismu Linja Ħamra u huwa l-ewwel darba li qed jittella dan il-festival tal-letteratura f'Għawdex. Huwa pjaċir tagħna li se nkunu qegħdin induru rħula differenti biex inwasslu l-letteratura b'modi differenti lill-Għawdxin imma ukoll il-Maltin illi jiddeċiedu li jitilgħu Għawdex għal dawn il-jiem tal-festival li proprju se jsir fil-bidu ta' April. Linja Ħamra, Vjaġġ li wara tmintax-il sena mill-ewwel edizzjoni tiegħu se jwassal il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta f'Għawdex. Permezz ta' karozza ta' linja tradizzjonali, ħames awturi se jkunu qed jaqraw xogħlijiet f'bosta irħula madwar il-Gżira Għawdxija. Bħala kittieb għal dan il-festival ħsibna li jkollna taħlita sabiħa ta' etajiet differenti, esperjenzi differenti, ġeneri differenti u għaldaqstant il-kittieba magħżula tagħna huma Charles Bezzina, Joe Camilleri, Elena Cardona, Corinne Zara u Trevor Zara, u allura għandna erba' kittieba Għawdxin fil-fatt u kittieb Malti li se jingħaqdu flimkien biex iwasslu l-qari u l-kitbiet tagħhom u anki l-performances tajjeb ngħidu f'dan is-sens ukoll lill-udjenzi tagħna, hux vera? Xi ħaġa unika ta' dan il-festival hija, fost l-oħrajn, illi fil-qari ewlieni li se jsir filgħaxijiet fl-ewwel ta' April u fit-tnejn ta' April se nkunu qegħdin nużaw tal-linja, tal-linja tradizzjonali illi se ddur irħula differenti biex hemmhekk naslu f'dawn l-irħula u nisimgħu dawn is-siltiet differenti jinqraw. Imma Il-jumejn tal-festival huma wkoll mimlijin attivitajiet varji bħal mixjiet letterarji, qari li se jsir il-Ġgantija wkoll u din ukoll għalina hija xi ħaġa speċjali ħafna u fil-fatt minbarra li qegħdin naħdmu bħala Kunsill Reġjonali t'Għawdex u Inizjamed qegħdin naħdmu wkoll pereżempju ma' numru ta' NGOs bħal Heritage Malta, Wirt Għawdex u Għawdex biex verament naslu fil-komunità biex ngħidu hekk u nwasslu l-poeżija u l-proża tant sabiħa li għandna xi nwasslu. L-idea nibtet minn spazju meta analizzajna ftit il-kalendarju kulturali ta' Għawdex, innutajna li l-letteratura ma kienx qed tingħata daqshekk priorità u għalhekk ħsibna li nagħmlu dal-festival ehm, għal-kemm tal-letteratura u għal-festival tal-kelma wkoll. L-għanta dal-festival huwa li primarjament waslu l-letteratura ehm, kemm Għawdxija u kemm Maltija ehm, lill-Għawdxin kollha. Ehm, Aktar minn hekk, l-għan huwa li nibnu komunità wkoll ta' qarrejja u kittieba f'Għawdex. Naħseb waħda mill-iskopijiet ta' anke l-istrateġija kulturali li ħareġ il-Kunsill Malti għall-Arti li Għawdex isir dak li jissejjaħ ħabb kulturali. Fosthom ukoll li jirrisjedi kittieba fi ħdanu qarrejja, eċċetera. Aktar minn hekk naħseb li wieħed għandu jipparteċipa u jieħu sehem għax Kif qed diġà isek ħa nibnu komunità. Ġifieri l-idea huwa li mhux ikun hemm l-awtur u l-udjenza, ma kemm jista' jkun jitħaltu bejniethom, kemm jista' jkun ikun hemm dan il-sim ta' kliem li nisperaw iwassal mhux għal dal-Festival Letterarju biss imma għal Festival Letterarju kull sena. L-aktar informazzjoni jistgħu n-nies jistgħu jitlejgħu fuq il-Facebook pages ta' Kunsil Reġjonali Għawdex u ta' Inizjamed u kol fuq il-website ta' Inizjamed u tal-Kunsil Reġjonali Għawdex.